Inee tata mbuya ore bono? Ee buya mono. Egati rende nainche rero igo natarire aiga ase eworkshop yago, nagokigwe. Ebinto narorire aa naye okorosia ebi gose nigo oko okoimba oti?

kwareta iga gwacha kobi, igo obwate etimu oturainetie gose ng'aki bire igaa bono? Inee mbwate abana nturainetie bakorosia ebinto ebi? Ee bono. Ebinto buna ebi amauga, nkoenda iga aria egechinchio amauga aria bagotuguta ya ebirenge. Amauga aria ya ebirenge bagotuguta aria. Naro agere oche nkorosie ebichiko. Ebichiko orosetie aa nabo narigereirie. Toche bono egechiko buna eke. Eke nke.
Eke ekero osiri korwa ase riuga ri'okogoro kw'engamia. Eke bono negiaki eke. Eke no ekiogosabu chisalad. Ee. Nonya omwari ekero ogosaberia abageni chisalad. Ee. Naki eke ogotumia. Ee. Eke iga egoaka buna eblue band. Ee. Ekorokwa ebutter knife. Ee. Egoaka emegati eblue band nini. Yes.

buna chiara renini, eh, ebinsari, eh,
eh, na aka ngantokia aka na karia gwaka aka aka narora aka,
eh, eh, na kero ki ngai nkioroseretie eki. Omote. Omote ochi buna erio gose imo obwate emeenge, Eh, there's a lot of mana orosie ebinto ebi oroche. eh, eh, For example aka, Eh. aka akabakuri aka kare echinchi ibere. eh. Lakini engo okagora esiringi chidora ibere, igo 300 shillings chia Kenya. Abwo buna kang'ana iga.
Eh, ntebie ase omote ombire engo orarusie omote oria ore gusii. Kai, kai, kai, kai.
Omote oyomo

Eki nki nekero ki keroseti bono? Eri neriuga riroseti igo.
Bamura, bamura, bamura, bamura, bamura. Bono minto mwanya getinge igo nachire aase eh, eworkshop yoyo. Eke nki kero ki kegakare aa neki? Ebi ne paper clips echi card holders Eh. eriuga gose card ya obisiaria okobeka ecard Okay.

Mbuya sana. Bamura bamura abagusi baminto. Nario abana baito baikaransete gusii iga aria, anga bakoreta ebinto ebi barosi gusii iga aria, baretera Zebania iga iga bareta korwa gusii iga aria obagori. Rora bono, eke, bamura bakachikara amo nchikara aa. Toche bono eke ne riuga, ekerengo ki'embori, Ehe, kwaburukana nomote, Eh. kwarosia ekaramu. eyio nekaramu bono, Eh, okorikera kabisa, eh, korwa ase ekerengo. eh, gose nabo okorosia amagoma aria. Namura. bono yaige Eh, nekaramu.
eyio nekaramu, Eh, lakini bono, Mm. no- ne rigoma okorete ki? obegete korwa isiko, Eh, lakini Ri- nabo- rigoma ria ng'o- rie- rie- rie- rie- ritoke, Eh, Eh, bamura bamura. Bamura, bamura, bamura, rora amang'ana akare aa, rora, bamura, eh. Bono rigoma riabeire ekaramu, nkogoruchire,
chibesa chinyinge,
bamura, bamura, minto mwanyagetinge rora, omwana oino omogusii, rora ebinto agokora igaa, ruk. Rigereria very smart igaro ngai igando ngai inde rigereria kabisa igaa rora kabisa eke inchi tata Ebi nebichiko ebichiko ochiire abasonge bako baretere ebi echichuma Eh. barabwo bategori ebi emeti oo ebi mubwokonia Eh, kero abasonge bagotae ng'a chichuma chiria chikwarora chisuburi chia Eh. erusi chi- Twanyakorera chinda. Bono oyino omote ore oseti igo, ore smart eng'encho ekamina echi. Bono egechiko eke ng'umbu nkooni ore chibesa buya.
Chidora ikomi echi ne chire enga? Elfu moja. Bamura, minto mwanya getinge, rora bono rora abana baito abagusii, igo mo- mokweba ng'aki? Chisani inki kare abamura bamura eria eyokoira obokima obogeni? Eke inki tata? Ere bakorie kogosaberia amatunda. Aya namatunda.
Fruits. Eh. Ero bwate abageni ari mwao okobeka amatoke. Nere egere osigwe nemete. Eyo nomote oo.
Bamura bamura. Aborochi bakuri chisani nini ebikombe. Ase aya ng'aki akorokwa? Ase aya. Ase. Farmers and Curio Shop. Ere Rongai. Rongai Rongai.

Bamura omogaka oyo na baka, bamura, Bwate ase inwe machoge, Eemagena.
ee, bono eke nkio otumiete aa okarosia egento eke? Aye namagoma oka.
Amagoma.
Ee, amagoma. Aria nka tosumbogete ng'a nkai tokoira. Ee. Eke bono ekero okoira ng'umbu nkoborukere? Eke egeke chibesa chinyinge eke bono, agokekoonia chilifu isato. Chilifu isato?
Ee. Korwa ase amagoma? Ee. Egento ekemo? Rigereria abagusii baminto, rora, is a very beautiful shop, iga aase ongata Rongai, iga are paara igoro aase aye akorokwa ng'a egetirimboko kia Yecha, rora bono ebisanda, ebisa, egesanda eke nakero kinkonigwa kere. chibesa chingiya. To twamanya gotiga gosumeka naki tokobiroka egusi iga aria ta tari bi ebirandi, rigereria, look here, oyo nomogusi ominto, e investor, ogokora ebinto ebiya, tagete igaa morigereri kabisa morore, bono tiga ndarabaire ase tabaka. Ebiee, bamura, bamura, bamura, bamura, ee ekee eke bamura, ekee eke, eke tata, bamura, ebi birobio mbintoki ebi ngayia okorosikia, na birobio na omote gose mbiri biatabaka, ebi ne emete, ebi ne emete, aba. Abana baito abagusi gotekanga nobo bakora application aa.
Bamura bamura aa mbwa omogusi aa mbwa omogusi boronge iga sabania biyogo orie bamachoge bagotera rigereria rigereria ebinto akare ebi ne ebiatabaka igo ne ebiatabaka ebi ne ebiatabaka. Amura. Bono rora bono, rora kabisa iga, rora kabisa, rora very smart nonye naye otware mwago, obeke ebinto eng'encho ekamina eye, smart rigereria, rora ebinto bire igaa, ebinto bire smart. Tindi botomani buya igo rakini moma mombwate buya, morore ebinto ebi mabu mabu abagusii baminto, ma oyo na omogusii ominto, rigereria egento gekare abamura bamura okobeka nonye mwao iga aria kware ki bamura bamura bamura, angaria tu. Bono ebigaka mbigaka, rora bono iga abana iga abana rora abagaka bakare na abasae baikare Inee, bosinto bwa Yecha, ebinto ebi nabira bioka bekerete chianga, Ebi nkai okondebingo. Orote ng'a ara abagaaka baria ba kare nabo bagesokire igo, bare goisaransa ase ebiteni ebi bikoka. Baba otenyo. Omogaka ogokora ebinto ebi noyo. Imagine omogusii ominto ogokora ebinto ebi noyo. Igo kero mobwate nonya mbari more America kamogocha Kenya iga iga bari mobwate ebiasara ng'umbu mogokora ebiasara marigereria ebinto bia ogoserve nonya na emegati eria ebinto biaino biri momanyete buna mokoria nonya nyomba mwao rigereria ebinto buna bire smart.

Ere igaiga chinsemo chi'ongata Rongai, ebinto arosetia ebiya sana, abarimo okorwa America akamwaikire Kenya, abarimo okorwa South Africa, omwaikire aa mwaratare iga, igo nagokigwe nacha aa nagokire ebinto akorete aa na ebinto bire smart kabisa, rora ebinto aroseti korwa ase emete, look here, very smart, very smart. Very smart, naende manya ng'ina eworkshop eyemo tore iga ntoragenda chionsi, rigereria ebinto bire igoro aaria, rora iga abwo intwe bwanya getinge, look here, eke inki gekara? Ende etray yamagoma, etray yamagoma. Rigereria, etureyi y'amagoma, amagoma aria togotuguta aya, rora bono, chiture ebi amagoma rora ebinto agokora, look here, rora igaa, rora igaa bwana, eh, aya namagoma, magoma, bamura, bamura, ayio namagoma. y'amatoke ayande aya nyara ndoche ebinto ebi. Yes. ebinto ebinge Eh, Rigoma.
bono buna eri iga tokorosia chinativity Eki nkiokobeka amaabu. kia christmas the, the birth of jesus Eh, riria yesu aiboretwe Yes. bono okonyora

Rora ebinto akorete.
Korwa ebinto biria tokorora nkari tochaete ebike ebike, rora omogaka oyo ebinto akorete. Look here eminto rigereria ebikabu ebi arosetie omogusii ominto okorete ebinto. Abana baito tiga konya goteba naki ng'a ng'a tore isiko tochandegete. Oyo omogaka oyo

Oyio iga ako ebinto ebi iga ago export gochia isiko ne e investor ere serious rigereria ekerandi ekio ekio bono rora otongirie etaya abwo ase ekerandi igoro ebirandi ebio look there bas rora bono. Bono rora, nabaorokirie kenga kera egento, baka ebi ntarabaorokia chierumu ende, tindi konya kogenda, nainwe igo mogocha gotara mwerorere aiga ekwayeroka ekorokwa
Farmaza Curio Shop, eh, chibono motare. Mogatarunga iga iga, rigereria, ninkorengereria na ase okobeka ebichumbi, omonyo gose esuka echumbi mono mono, eyaa mbuya mono mabwo, mabwo ebinto bire ase korwa ase amauga rigereria, rigereria kabisa eh. Ekero omonto mbare buna gusii aria inse arangereria amauga aria korwa chikuchere. Kotaraja mbiri aria, korwa nyakoe, eh, rigereria eke nki eke. Ebinto bie chumbi mabwo eeh ma very smart eeh imagine imagine imagine imagine
eeh aa narenge ongata ronga iga iga omogaka oyo nabo akorete ebinto ebinene very proud of him. Akorire egasi engiya kabisa naende esu- etu- eduka yaye ere very smart very neat, engiya kabisa, gochirogoro aria iga akabegete ebinto chiobisi ebinge ebinge ebinge ntaboroki bono nkore. Igo bono omogusi ogotara iga iga, nabo ogotara oratara naye eduka eyaye orarigereria maa aiaiaiaiaiai ai ai ai. Basi bono motare morigererie, morore muna abana baito abagusii bare very creative, narorire ebinto binde abwate aa chikwerende chi chiopena ai ai ai eeh very good. Basi ayecha nki ogotebia abana baria bagoteba ng'a meremo teiyo Kenya? Abana nkobatebia ng'a egasi yaichire Kenya, na abana bato tageti gokora egasi. Egasi kanga ngocha ba restaurant twabasomi. Yes.

Egetigerete foreigners bagocha bagoria abanto aba covers direct. Kanga naki yaba.
Eyere iri igo.
Kanga naki yaba.
Kanga ecover eri inge omosongo ekero achire kanga agocha osende. Yes. Ekero ecover eri yaigure igori ako akoonirire igoro. Yes. Lakini ekero omosongo akoena direct bono ntogo compete nere. Tinkonyara kobiona gochia mombuto ase chibwani tari kooni, ebinto bia taba. Abarai nkogenda bare bachi gopenchi maki isiko ok banya gocha gopenchi maki abwo ase ebinto bire simbo buna amauga ah emete eye iga kwarosirie ebinto bono ogo export gochia isiko kwa kwareta chidora. Abaraai tobwate baria mbari koenda isiko bache go bench mark kende. Eh. Baria ne tour bakogenda, buna omwana okogenda etour Masai Mara. Yes. Kera nanya korora moraai buna Gusii orwo ore mumbu, Eh. bench marking ache arangerie abanto abatebi egento achiete gokora. Eh. For example ekero narenge Madagascar, Eh. ekero nachiete kogora ebinto korwa ase bikoba achwo, Eh. erigwa inakanetigwe. Eh bono. Okogenda eduka kwa. kwagora egento. Ee bono. Lakini seito tabaaka omonto agakorwa na Amerika ocha tabaaka kogora ebi Ebinto. ebinto. Eyio ere ire igo. Igo kanga Ase ngocha.
chinde eserekari ego protect abanto baye. Mm. Ee, kanga omonto oria okobacha omobachi ore tabaaka. Yes. Kanga nare protected okobacha egento keria okorerwe costing. Mm. Onye nenchagwa are kobacha otebwe enchagwa eto onyoni Mm. ase ye chibesa ching'ana iga. Ee bono.
Bas, twabekerana amagori kogenda kogenda. kogenda kogenda.
Eh, lakini bono kera omonto atigire yeye na mongo bwake. Nobwate gose epolitekeniki eyao nocha koira binto ebi orosie ase okoorokerwa nabana chisukuru mbari mbari chirachiche ororo chiasoma chiarora ng'a nonya ne ritoke riria rire nkaga aria ndibwate ndibwati ndiri ndiri koba ewest. Ee, naki tata ase baye naigore esukuru eri, Yes. ekero nsomia abanto ebinto ebi, ebinge nimbate ng'a amagoma aria agotugutu are nka Eh, bono. erio ni pesa.
buya mono Emete eri tobwate yonsi pi Yes. ni pesa minki.
buya mono ntokwana amange na naegenire ng'a abanto mbagotarire igaa barore nonye na abana baito chibesa chire igaa chioka Oyoga abwate etongoro ase engencho y'ebinto bire simbu buna mwarigereirie neduka yaye aroseti rigereri nonya ne chitaya abegete igoro is a very smart eduka engiya kabisa bono tara nainwe mwerorere amange. Omong'ina Petero niragete nesimba enkungu.